Kum sawmhnih pali a upa Li Zhenghua chuan a fapa hringhlim hlawl bânah a lo seh ngur ngur lai nurse in a va hmu thut mai a. Rang takin hospital staff te a ko va a ka an kar kau sak a.

The homeless woman, suspected to be mentally unstable, was taken to the hospital where she gave birth and attempted to eat her baby. Tualthata rinhlelh kum sam thum pali a upa chu hotel ah November sanghnih sawm pali khan kum samhnih pahnih a upa hmeichhe pakhat hmai a lo ei lai chu man a ni a, Amah mithiua hi a chenna hotel bula cheng a bialnu kut a thlak chiam avangin man a lo ni tawh a, kum nga tang tura tih a ni. Tun tuma hmeichhe hmaiah ei lai an man hma kar tlemte liam ta khan an chhuah leh ta chauh kha a ni a, Police in high voltage taser hmanga beiin ni ka hre lovin a awm a, a thi zui ta a ni.

A hnu a amah Sagaua a sawi danin, Khatia Rini i ruang a ei khan a hmelthatna leh mawina kha neih thei tura a inngai a ni. An man tirah France tan inah khung a ni a, a hnuah legal process in Japan rama tan inah dah phei a ni leh a. Mak takin tunah hian Sagaua hi an chhuah zalen tawh a, Tokyo khawpuiah restaurant reviewer, guest speaker leh writer hnathawkin a khawsa mek a ni.

In his own words, he said, My passion is so great, I want to eat her. If I do, she will be mine forever. There is no escape from this desire. Greyhound bus ah chuan China atanga pem Canadian citizen thar Lee chuan a bula muhil bawrh bawrh lai. Mclean chu a chemte paiin a vit ta zawt zawt mai a. Lee chu bus chhungah chuan kal kual velin passenger dang ho hmuha a mi thah lu chu a keng kual vel a, passenger ho hlau chu bus atang an tlan chhuak a, Lee pawh chu bus atangin a tlan chhuak ve a, mahse bus ah chuan let leh in a mi thah Mclean-a taksa chu a tan bung a, a ei tan ta mai a, a mit Beng hnar leh leite a ei ta vek mai a ni. An man hnua amah li a sawi danin kha thil kha Pathianin ti tura a tih vanga ti a ni. Aw chuan Bible story pathumna ka nih thu leh Isua lo kal leh huna mihringte a chhan dam tur ang kha ka nih thu min hrilh a. Khapa kha that turin min ti a, Alien a ni tih thu min hrilh a,

Alexander Specitive, tuna Psychiatry Hospital-a awm mek chuan mi sawmriat vel a that tawh a, mahse chiang taka hriat chu sawm pakua chauh an ni thung. A mitthah zinga tam zawk te sa a ei vek a ni. Mi rilru buaia ngaiin Russia rama rilru buai ho enkawlnaah dah a ni ta a ni. Alexander-a in chung zawna pipe a chiang lova, a thenawm ten a siamthatu tur plumber an ko va, loh theih lovin Alexander-a in chu Pipe siam tha turin an kar hawng a, plumber chuan ruang taksa hleh lubung te chu bathtub ah leh choka a bawlh hrang hrang ah mihring taksa dah a va hmu chhuak a, Galte Savai phei chu sofa ah engtin ten emaw lo la dam trawk trawk in a lo awm a, mahse rei lo te ah a thi ve leh nghal tho a ni. Thil mak tak awm ta chu Alexander-a nu chuan a mi thah tur apiang a va bum hmasa thin a, an inah a luhpui hmasa a, Tichuan, Alexander-a chuan lo pawng sualin a vua a a that a. Tichuan, a nu chuan a mithah ho chu dinner atan a lo siam sak ta thin a ni. Alexander-a chu thi tura a chung thu rel a ni ta a ni.